Marchnata drwy'r e-bost, taflenni, arddangosfeydd, Facebook, rhwydweithio, hysbysebu, datganiadau i'r wasg, mae'r amrywiaeth o arfau a thechnegau marchnata sydd ar gael yn ddi-ben draw i bob golwg. Efallai y bod chi'n pendroni beth i'w wneud, pa ddull y dylech chi ei ddewis a beth sy'n gweithio orau. Mae pob un o'r technegau yma'n gweithio. Maen nhw gyd yn gallu sicrhau canlyniadau anhygoel. Ond, ac mae'n siŵr eich bod wedi rhagweld hyn, does dim ateb hawdd i'ch cwestiynau. Does na ddim pecynnau hud o weithgareddau hyrwyddo i warantu llwyddiant i'ch busnes. Mae'n dibynnu ar ba fath o fusnes sydd gennych chi, pwy yw'ch cwsmeriaid, a faint o gyllideb sydd ar gael gan i chi i'w wario ar hyrwyddo. Mae yna restr o rai o'r arfau marchnata mwyaf poblogaidd yn y modiwl yma. Yn hytrach na mynd drwy bob un a rhestru ei manteision a'i hanfanteision, gadewch i mi roi ychydig o gyngor ac awgrymiadau mwy cyffredinol i chi. Wedi'r cyfan, nid gweithgareddau unigol fydd yn penderfynu a wnewch chi lwyddo neu beidio, ond dilynwch y canllawiau hyn a byddwch chi'n fwy tebygol o fod yn llwyddiannus. Yn y lle cyntaf, anelwch bob tro am y gynulleidfa fwyaf posib am y gost isaf. Mae'n hawdd gwastraffu amser ac arian ar bethau sydd ddim yn mynd i weithio, ac mae digon o bobl sy'n gwerthu hysbysebion yn y byd mawr tu allan sy'n barod i ddweud wrthych chi mai eu cyhoeddiad neu eu gwefan nhw yw'r lle gorau i chi wario'ch arian ac y byddwn yn sicrhau canlyniadau gwych i chi. Byddwch yn ofalus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd i gyrraedd eich cynulleidfa darged, ac edrychwch i weld a oes ffyrdd mwy cost-effeithiol eu cyrraedd cyn ymrwymio i'r fargen hysbysebu orau erioed, a pheidiwch ychwaith â dibynnu ar un neu ddwy dechneg farchnata'n unig. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi cyfarfod â phobl sy'n dweud mai marchnata drwy'r e-bost yw'r unig beth maen nhw'n ei wneud, neu rhwydweithio, dyna gyd y bydden nhw'n ei wneud. Mae'n ddoethach defnyddio amrywiaeth o ddulliau. A defnyddiwch dulliau ar y we ar y cyd â'r technegau hyrwyddo mwy traddodiadol. Er enghraifft, efallai gallwch chi gyfeirio pobl at eich gwefan neu'ch tudalen Facebook mewn llyfryn neu daflen. Neu, efallai bydd eich tudalen Facebook yn gwahodd pobl i ddefnyddio taleb yn eich siop. Does dim llawer o bwynt i chi anfon un neges e-bost neu rannu un set o daflenni chwaith. Dyw'r rhan fwyaf ohonon ni ddim yn prynu'r tro cyntaf y byddwn ni'n gweld cynnyrch neu'r tro cyntaf y byddwn ni'n dod yn ymwybodol o gwmni. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn ail-adrodd eich ymdrechion sawl gwaith ac yn rhoi cyfle i'r ddarpar gwsmeriaid weld eich neges. Efallai y byddwch chi am ddangos bod gennych chi gysylltiad â Chymru neu ddefnyddio'r Gymraeg yn eich deunyddiau hyrwyddo. Hefyd, ystyriwch nodweddion eich cwsmeriaid, eu diwylliant, eu rhyw a nodweddion eraill. Fe all hyn fod o fantais fawr i lawer math o fusnes. O ie, ac os ydych chi'n gwerthu i fusnesu eraill neu'r sector cyhoeddus, cofiwch gofrestru ar gyfrifiaduron ar-lein. Gwerthwch i Gymru, er enghraifft. Mae monitro'r mathau hyn o gyfleoedd caffael yn beth hawdd iawn i'w wneud. Peth arall y byddwn i'n ei argymell yn gryf yw eich bod chi'n cofnodi ac yn mesur y camau y byddwch chi'n eu cymryd. Pan fydd y ffôn yn canu, rydych chi'n gwybod o le mae'r ymholiad wedi dod. Mae'n ddigon rhwydd sefydlu dulliau mesur a monitro syml. Wedyn, byddwch chi'n gwybod beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio. Ac os na fydd rhywbeth yn gweithio i chi, ac os nad yw'r canlyniadau'n gystal â'r disgwyl, rhowch y gorau iddo fe, a chanolbwyntio ar y pethau sydd yn sicrhau canlyniadau. Gobeithio bod hyn wedi bod o help. Edrychwch drwy weddill y modiwl i gael rhagor o wybodaeth a thempledi a rhestrau gwirio gwirioneddol ddefnyddiol. Rwy'n edrych ymlaen at weld eich cynnyrch a'ch gwasanaethau ar y farchnad.